کرو السلام علیکم اگاں سارا چینل سبسکرائب کرو سر سارا چینل سبسکرائب کرو یہ سارا بھرا ہے سلیم کوکھے والا جی جی سارا بھرا ہے سلیم ہونا تے ایکو انہاں کول میں آنا ہونا سبیل دی نہیں تو سا انہاں کو سپورٹ کرو جی جی تے محبتاں منڈو صحیح گال ہے تے آکھو نا سبسکرائب رنگو آکھو ٹھیک ہے تاکہ مہربانی کرو سارا چینل سبسکرائب کیتا کرو ساری ویڈیو ڈٹھی کرو صحیح ہے آکھنا حاج صاحب تساں ساری ویڈیو ہی ڈٹھی کرو ہاں۔ تے سارا چینل ہی سبسکرائب کیتا کرو تے سارے نال تعاون کیتا تے کرو سارے نال جتنا تعاون ہو سکے تساں کیتا کرو ہاں بڑی مہربانی سلام کر چھوڑو بڑی مہربانی ٹھیک ہے حاج صاحب ہن سارے تے پاؤڈر کیوں لئی ودے وے اے حاج صاحب اے رنگ گورا کرنا آئی کیا بات ہے میں اے میرا ارادہ ہئی میں اس پورے جسم تے پوڈر لا کے نا ہاں تے میں ونجاں ہی سہی تے او تاں آکھسن وی ملنگ ساڈے بھرا دا رنگ بالکل سفید وائٹ تھی گئے ہن اگے نال ملنگ ٹائٹ تھی گئے چلو ماشاءاللہ ہن اجازت ہوندا کو ونج سکدے وے السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کرے سے تساں سب ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ ہو سو آج دا ماشاءاللہ پیارا جے ولاگ کرے نے شروع پہلے اساں ملنگ تو ولاگ سٹارٹ کیتے پیارا جیاں اور ماشاءاللہ بھا بالی ہوئی سے بھا سکھیندے پائے ہیں تے تسا سانا جڑے رہو پیارا پیارے محبتاں پر کمنٹ کیتا کرو پیار محبتاں کیتے کرو دوست ابا بھا بالی کھڑے سے بھا سکھیندے پائے ہیں پیارا جی ہاں بلا خوبصورت جی ہاں سرائیکی کلچر دا پاک ویلیج لائف دا سلیم کھوکھے والا لائک سبسکرائب فالو شیئر کر چھوڑے سردی دا ویور بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ تے چلو ٹھیک ہے پیاری جی انجوائے تھیندی پئی اساں آپ دا کام بھی جاری رکھی پہن دے دوڑیا نے کم کوں تے باقی تساں پیارا جا کمنٹ کر کے ساکوں ڈس ڈیوے کہ کیا ماحول ہے تے کیا ماحول نہیں سردی دا تے باقی امید کریں ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویڈیو پوری واچ کرنی ہے کہ بیل آئیکن گھنٹی بھی پریس کر چھڑے آون والا نوٹیفیکیشن تاکوں پیارا پیارا خوبصورت ملسی رہندا ساڈے سرائیکی کلچر دا پاک ویلیج لائف دا

خوبصورت جیہاں ویو چیک کر وینے پیارا جیہاں کیونکہ سردی دے وچ نہ کیرے ونج دا سکدا نہیں سے اساں کے توکو پیارا پیارا ریلوے ٹریک ریلوے ٹریک دا پٹڑی دا خوبصورت جیہاں ویو چیک کر واڈو خوبصورت جے پیارے پیارے اساں ویندے پیسے تھوڑا جیہاں ٹریول دے میں کے توکو تھوڑا جیہاں کوئی باہر دا وی ماحول چیک کر واڈو سارے ویور اے نہ آکھن۔ کہ سلیم بھائی ہک جگہ دا ویو چیک کرویندے رہندے وے اے تھوڑا جے باہر دا ویو چیک کرو پسند آسی تہاکوں اور ایویں پیارا جے کمنٹ کر کے ڈسنا ہے سردی دے سیزن دے وچ کیا کیا کر سکدے ہو کیا نی سے کر سکدے سردی دے وچ ویور کٹھے تھے پئے ہیں بس جڑے پئے ہیں تے ولاگ بنیندے پئے ہیں تہاکوں ڈیندے پئے ہیں پیارے پیارے دے ایویں ہی ماحول ڈیٹھی آؤ ساڈے خوبصورت جے ہیں۔ تے ایڈو ہی نال سرا دوست احباب اللہ ایندی زندگی دی خیر کرے بکریاں دا ایڑ ہی گیدی ودے اے ڈیدے پے وے چھوٹے چھوٹے جانور پیارے اپنے گھر اندر ویندے پن ایڑ گھا پٹا کھا پی کے چگ گے اے جانور سارے ایڑ چگ کے گھراں کو ویندے پن تے ماشاءاللہ ڈیکھو کے سب کتنے سارے جانور ہیں انہاں دے اللہ نصیب کرے جیندے وی ہیں تے اے جناب والا ڈیدے پے وے۔ سارا آئی اڑ گھن کے گھر میں دیکھیں کیونکہ شام پوندی پین ٹھنڈ پہ گئی بہت زیادہ سایا سارا آئی اڑ گھن کے گھر انہوں گھر میں دے پین اللہ انہاں دی زندگی دی خیر کرے حفاظت کرے اللہ انہاں دے مال چانے برکت پاوے سائیں سبحان اللہ تریف کرنی چاہی دی ہر مسلمان ہر مومن دی تے باقی اللہ پارو خیر ہوئے جڑے راسو ساڑھا چینل دا کو پیارا پیارا ویلاگ سراکی کلچر دے نظارے ڈکھے سوران دے پاک ویلیج لائیو دے

اے سارے دوست علی بھائی کھڑے ہیں تو ماشاءاللہ چائے پیندے پین تے اے ہیں سارے دوست تر نہ کیا بھیجا انہاں دا نام محمد فیضان اے بھی سارے ماشاءاللہ پیارے سپورٹر ہیں سارے ویور ہیں پیارے جے محمد فیضان صاحب محمد علی صاحب اے دوئے سارے ویور ہیں تے باقی امید کرے تو کو سارا آج دا ویلاگ پسند آ سی سردی بڑی ہے دے دے پہ وینا گیٹ اپ سارے ہیں دے سردی آلے ہیں

سارے علاقے لائٹ کینی تے ساری نا یو پی ایس چلدا پے تے کہ باقی اللہ پر خیر تو کو اج دا ولاگ پسند ہے سکو اج دے ولاگ نو لیسو جاستاں سلیم کھوکھے والا یوٹیوب چینل اللہ حافظ ویور۔